Een schéine gudde Mëtteg, Dir Dammen an Dir Hären. Ech begréissen Iech ganz häerzlech zu dëser Pressekonferenz, souwuel hei am Sall wéi awer och vun doheem aus, vum Büro aus, vum Handy aus, wou Der eis grad nokuckt. Dir wësst, datt nom Lockdown oder de Lockdown ronderëm d'Feierdeeg et erméiglecht huet, datt mer d'Situatioun vum Covid 19 an de Schoulen, wéi allgemeng hei am Land, dach vill méi entspaant hunn. An awer ass de Moment fir eis Suergen ze maachen, an awer ass de Moment och fir eis eescht Suergen ze maachen. An dat wat ech de Mëtten annoncéieren, ass sécherlech fir deen een oder deen aneren iwwerraschend, well en dat esou net erwaart huet, a well e sécherlech och sech mat där doter Situatioun, wéi mir se haut gesinn, an ech wëll lech soen, datt virun zwee Deeg hunn ech se och nach ganz aneschters gesinn, sech esou mat der Situatioun nach net ausernaner gesat huet. Déi rezent Entwécklung werfen eng ganz Rei vu Froen op, Froen, op déi mer haut nach keng definitiv Äntwerten hunn. Ech maachen haut dräi Constaten, dräi Constaten, déi mer an där doter Form an der zweeter Well am Hierscht, an de Méint Oktober, November, Dezember net konnte maachen, well d'Situatioun offensichtlech haut eng aner ass ewéi an deene Méint virdrun. An der zweeter Well hu mer ganz besonnesch gemierkt, datt déi Jonk par rapport zum Covid d'selwecht reagéiert hunn ewéi d'Gesamtpopulatioun, d'Zuele sinn eropgaangen an erofgaange mat der Gesamtpopulatioun, wann de Covid méi present an der Gesellschaft war, war en och méi present bei deene Jonken, war e méi present an de Schoulen, dono wou et am Dezember, Enn Dezember, Uganks Januar erofgaangen ass, ass et och bei deene Jonken nees däitlech erofgaangen. Haut stelle mer fest, datt et grad bei deenen 0 bis 19 Järegen ass, wou d'Zuelen nees eropginn, jo och däitlech eropginn par rapport zu der Woch virdrun. D'lescht Woch hate mer 260 positiv Fäll bei Jonken tëscht 0 an 19 Joer, déi Woch virdrun waren et der 158, e Plus also vu 64 Prozent an enger Woch. An dat gëtt eis ze denken, gëtt eis besonnesch och ze denken, well déi Entwécklung do sech, op jidde Fall fir déi dote Woch, entkoppelt huet, entkoppelt vun der Entwécklung vun der gesamter Populatioun. An duerfir stelle mer hei einfach fest, datt mer eng nei Situatioun hunn, ewéi dat nach an de Wochen am Hierscht, am November, am Dezember de Fall war. Am Hierscht war et och esou, datt mer dovunner aus konnte goen, datt mer tëschent 10 a 15 Prozent vun deene positive Fäll bei deene Jonken, datt dat Infektioune waren, déi an der Schoul konnte stattfonnt ginn. Dir wësst, datt mer do en Zenarie-Reegel hunn, wou mer bei engem eenzege positive Fall an enger Klass dovun erausginn, datt et éischter eng Infektioun vu baussen war, an datt bei méi Infektioune mer dann dovunner kënnen ausgoen, datt et och an der Schoul zu Infektioune konnt kommen. Dat waren 10 bis 15 Prozent am Hierscht. Et sinn haut ongeféier 25 bis 30 Prozent, déi mer do feststellen op dës Woch, op déi lescht Woch gekuckt. Déi Chifferen, déi mer haut kënnen annoncéieren, hu mer am Zeenario 1 201 positive Fall, am Zeenario 2 bis 4 89 An dat maache ronn 30 Prozent aus vun all de positive Fäll bei der Schoulpopulatioun, bei de Schüler a bei den Enseignanten zesumme. 25 Schüler an Enseignante waren an engem Zeenario 4, dat heescht wou mer wierklech vun enger Infektiounskette musse schwätzen. 19 Klasse waren do insgesamt betraff. An dat si Chiffere wéi mer se virdrun an de Méint November an Dezember net kannt hunn, obscho mer däitlech méi Jonker haten, däitlech méi Enseignanten haten, däitlech méi Schüler haten, déi positiv getest goufen. En drëtte Constat, dee mer maachen, dat ass, datt mer vill méi grouss Clusteren hunn, wou mer ganz schnell a ganz vill Fäll hunn, déi beieneen optrieden, wou een eigentlech vun enger Woch op déi aner mierkt, datt do de Virus ganz schnell weidergaangen ass a wou mer nach am Hierscht d'Geleeënheet haten, duerch déi Mesuren, eng Mise à l'écart vun der Klass oder eng Quarantän, et ganz schnell anzefänken. datt dat eis hei net ëmmer geléngt. Déi Beispiller sinn Iech gréisstendeels bekannt, well mer hu se all Kéiers och elo an de leschten Deeg kommuniquéiert. Sécherlech een, wou et dach zu ganz vill positive Fäll komm ass, ass Schëffleng, wou déi dräi Schoulen an der Gemeng Schëffleng insgesamt an de leschten dräi Wochen 46 positiv Fäll haten, Enseignant a Schüler zesummen. Eng Schoul mat 26, eng aner mat 19 an eng mat engem Fall. Do hu mer dann och gëschter decidéiert, datt de ganze Cycle 2 a Quarantän sollt goen a sollt getest ginn. D'selwecht wéi mer dat an anere Schoule virdru gemaach hunn, Waldbëlleg, um Fuussband zu Déifferdeng, zu Péiteng, um Fieldgen a sou weider nach. ass dat doten e Phänomen, dee ganz limitéiert ass, deen op wéineg Plaze beschränkt ass. An op ganz villen anere Plazen, a ganz villen anere Schoulen, an anere Gemengen ass d'Situatioun nach ganz entspaant a ganz roueg. An och duerfir, sot ech, wäert dat, wat mer haut hei decidéiert hunn, dach deen een oder deen anere ganz staark iwwerraschen. Mee an deene Schoulen, an deenen eenzelne Schoulen, wou mer esou eng Situatioun hunn, do ass et ganz, ganz schnell gaangen. Mir denken, an dat ass eis Analys, déi mer opgrond vun deene Chifferen do maachen a vun deene Constaten do maachen, datt de Virus haut, d'Verhale vum Virus haut en anert ass, wéi dat, wat mer nach an deene Méint virdrun kannt hunn. Mir stellen eis d'Fro, ob mer et hei mat neie Varianten oder dach neier, der brittescher Variant vum Virus ze dinn hunn, esou wéi et op ville Plazen am Ausland och mëttlerweil festgestallt gouf an zu grousser Opreegung, jo, an och zu Konsequenze fir de ganze Schoulbetrib gefouert huet. Dovunner musse mer haut op jidde Fall ausgoen, grad esou wéi mer mussen dovunner ausgoen, datt an den nächste Wochen, an den nächste Méint déi britesch Variant respektiv aner Varianten zu Lëtzebuerg allgemeng éischter dominant wäerte sinn, an da fäerte mer schonn, datt déi Situatioun, déi mer haut op eenzelne Plazen an eenzelne Schoulen hunn, datt dat éischter d'Regel wäert sinn, wou et haut nach d'Ausnam ass. Duerfir si mer der Meenung, datt et grad elo wichteg ass, virsiichteg ze sinn. Och an engem Moment, wou jiddereen sech op eng Entspanung scho bal gefreet huet, wou d'Impfen ugefaangen huet, wou mer hoffen, datt mer da iergendwann eng Kéier d'Enn vun der Pandemie kënne gesinn an gräifbar no wäert kommen, grad elo gëllt et opzepassen a ganz virsiichteg ze sinn. Et gëtt kee Grond fir ze fréi nozeloossen an et gëtt och kee Grond fir hei elo ze spéit ze reagéieren. Mir hunn déi Chifferen do gëschter bei eis am Ministère analyséiert, mir hu se de Moien nach eng Kéier mat der Santé analyséiert an diskutéiert an eis ganz enk och do concertéiert an ech hunn op Grond vun deenen Analysen, op Grond vun deene Gespréicher, déi mer haten, eng ganz Rei vun Décisioune geholl. D'Grondschoulen an d'Kompetenzzentren wäerten déi nächst Woch zou bleiwen, ab e Méindeg. Bis d'Fuesvakanz gëllt do en Distanzunterrecht an där Form, wéi mer en och an der éischter Woch vun dësem Joer haten, also no der Chrëschtvakanz haten. Déi nächst Woch wäert dann och rëm Schoul Doheem on Air, online, goen. Ab en Dënschden wäerten all Dag zwou Aktivitéite fir all Cycle ugebueden ginn, fir déi Schoulaktivitéiten, déi d'Enseignanten dann op Distanz mat hire Schüler maachen, och kënnen ze ënnerstëtzen an ze ergänzen. Eng ähnlech Situatioun hu mer an de Musikschoulen. Och déi wäerten op den Distanzunterrecht ëmschalten. Distanz fir d'Coursen, allerdéngs wäerten eenzel Exame weiderhi kënne stattfannen, well déi och grad an där doter Woch geplangt waren. Och d'Maison Relaisen, och sämtlech Kanner a Jugendaktivitéite bleiwen zou, dat vun dësem Weekend u bis no der Fuesvakanz. D'Crèchë wäerten op bleiwen. Do hu mer keng ähnlech Situatioune fest konne stellen, wéi dat an de Schoule bis elo war. Mer wäerten awer och do e Stéck wäit méi virsichteg sinn, wéi an der Vergaangenheet, nämlech bei all Kontakt mat engem positive Fall direkt eng Quarantaine maachen, esouwuel fir déi betraffe Kanner wéi och fir d'Personal. Ech hunn de Moien och kuerz mam Sportsminister Dan Kersch konne doriwwer schwätzen an et ass och nëmme logesch, datt wa mer sämtlech Betreiungsaktivitéiten aschränken, wa mer sämtlech Kanner a Jugendaktivitéiten zoumaache fir déi nächst zwou Wochen, datt dann och. de Sport erëm eng Kéier ageschränkt gëtt fir Kanner a fir Jonker. Dofir wäert d'Veräinsaktivitéiten, déi sportlech Veräinsaktivitéiten an den nächsten zwou Wochen nach just dobausse stattfannen, fir Kanner a Jonker bis 18 Joer. D'Lycéesschüler hätte souwisou d'nächst Woch Vakanz gehat. Dat huet mam Joresrhythmus, mam Semesterrhythmus ze dinn. Hu jo zwou Woche Vakanz, ausser d'Première. Do bleift et och derbäi, datt d'nächst Woch eng Schoulwoch ass a Präsenzunterrecht wäert sinn. Fir awer do och fir déi néideg Sécherheet ze suergen, wäerte mer mar an de Schoulen Ordonnance fir sämtlech Premièresschülerinnen a schüler verdeelen, datt déi sech kënnen teste goe loosse fir ze kucken, ob mer dann och déi Virusvarianten, vun deene mer hei schwätzen an déi mer ganz besonnesch geféierlech eruerte momentan, fir déi kënnen schnell ze detektéieren. Ähnlech Ass et an der Beruffsausbildung? Do stinn d'Projets intégrés um Programm, och fir d'nächst Woch. Déi wäerte stattfannen, well et fir eis besonnesch wichteg ass, d'Premièren an all déi aner Ofschlossklassen dach gutt op hiren Ofschloss kënnen ze preparéieren. A bei der Beruffsausbildung ass et och esou, datt déi Zäit beim Patron och wäert, wäert stattfannen. Et geet een also weiderhin a seng Ausbildung och bei de Patron, och wann nächst Woch eng Schoulvakanz ass an d'Schoul net wäert fonctionnéieren. Sou wéi d'Gesetz et virgesäit, kënnen déi betraffen Eltere vu Kanner tëschent 4 an 13 Joer an dësem Fall dann och nees vun engem Congé pour raisons familiales profitéieren. Dat fir d'nächst Woch, dat awer och fir d'Fuesvakanz, fir déi Woch dono, also fir déi nächst zwou Wochen, falls een also keng aner Méiglechkeet huet, seng Kanner ze betreien, op seng Kanner opzepassen, sech net aneschters kann arrangéieren, kann een erëm eng Kéier déi Demande maache fir de Congé pour raisons familiales. Ech wëll hei nach enker e waarmen Appell och maachen, e waarmen Appell un d'Elteren, un d'Famillen, déi Zäit hei och ze notze fir d'sozial Kontakter wierklech anzeschränken. Dat mécht nëmme Sënn, datt mer op den Distanzunterrecht ginn an der Grondschoul. Et mécht nëmme Sënn, datt mer Maison-relaisen zoumaachen, datt mer Kanner a Jugendaktivitéiten zoumaachen. wa mer wierklech déi Zäit notzen, fir op Distanz ze bleiwen, fir d'Sozialkontakter op e Minimum ze beschränken, well mer soss fäerten, datt dat, wat an der Schoul dee Moment net ka stattfannen, well se zou ass, datt dat an Zuch aneschters stattfënnt, nämlech Infektiounen, déi mer finalement net méi kontrolléiert géife kréien. An duerfir appelléieren ech wierklech hei, et ganz eescht ze huelen, déi nei Virusvarianten, se sinn Ënnert eis, mir mierken dat an eisen Zuelen, datt do wou se sinn, datt mer se net méi gutt kontrolléiert kënne kréien an duerfir sollte mer déi Chance hei ganz eescht huelen, fir déi Zäit ze notzen, déi Zäit ze gewannen an d'Verbreedung vun deenen neie Virusvarianten dach däitlech ofzebremsen. Ech weess, wat dat heescht. Ech weess, wat dat heescht fir d'Kanner, fir déi Jonk, fir d'Elteren, fir d'Enseignanten, fir d'Educateuren, wat et fir si bedeit, datt Schoul, Maison Relais, vill Kanner a Jugendaktivitéiten nees erëm eng Kéier zouginn. Ech muss soen, ech hunn de Moie mat menge Kanner zesummen Kaffi gedronk An ech hat net de Courage, fir hinnen ze soen, wat ech haut misst decidéieren a wat ech haut géing annoncéieren, well ech hu gesinn, wéi mäi Jéngsten, dee gëschter aus senger Quarantän erauskomm ass a gëschter säin negatiivt Testresultat kritt huet, an der Mëttesstonn a mëttes direkt voller Begeeschterung erëm an d'Schoul gaangen ass, wéi e sech gefreet huet, fir zeréck an d'Schoul ze kommen. Ech hunn et de Moien net iwwer d'Häerz bruecht, fir ze soen, datt ab e Méindeg nees erëm eng Kéier d'Schoul doheem géif stattfannen. An ech weess, wat mir den Owend bevirsteet, wann ech heemkommen, nämlech dat am Detail och nach eng Kéier ze erklären. An et ass dat, wat all Mamm an et ass dat, wat all Papp den Owend virun sech huet, fir dat doten nach eng Kéier ze erklären, well mir wëssen, datt mer wuel mat ganz vill Méi an Engagement den Distanzuntrëcht un d'Fonctionnéiere kritt hunn. Dat hu mer nach emol gesinn an der éischter Januarwoch, datt Schoul doheem ka stattfannen, datt de Léierprozess ka weider goen, dank dem Engagement vun den Enseignanten, vum ganze Schoulpersonal, vun den Elteren awer och doheem a sécherlech och der Manéier, wéi d'Schülerinnen an d'Schüler domadder ëmginn. Dank der Maîtrise vun der Technik, dank der Kommunikatioun, déi doduerch erméiglech ass, dank der och der Manéier, wéi mer iwwert deen dote Wee och an der Grondschoul mëttlerweil ganz differenzéiert, adaptéiert un d'Besoine vun dem jeeweilege Schüler, vun der jeeweileger Schülerin kënnen en Unterrecht ubidden. Mee dat, wat mer net kënnen ersetze beim Distanzunterrecht, dat sinn déi sozial Kontakter. An et ass awer genau dat, wat déi Jonk grad esou brauche wéi e regulären Unträg an duerfir weess ech hogenee, wat mer virun allem vun de Kanner a vun deene Jonken hei nees emol verlaangen. Mee et ass noutwendeg, noutwendeg, fir eis déi Zäit ze ginn an déi Analysen ze maachen an déi Informatiounen beieneen ze droen, fir datt mer eng richtig Aschätzung vun der Situatioun kënnen maachen. An dass och déi Zäit, déi mer brauchen, fir eis op déi gegebenfalls nei Situatioun, déi nei Virusvariante mat sech bréngen a vun eis nei Décisiounen och wäerte verlaangen, fir eis dorobber anzestellen. Mir hunn haut nach net all Informatiounen zesummen, déi mer brauchen. Bis Enn nächst Woch wäerte mer weider analyséieren. Mir wäerte consultéieren, wéi ech dat ëmmer gemaach hunn, D'Direktere vun de Schoulen, d'Enseignantsvertrieder, d'Gewerkschaften, d'Elterevertrieder, d'Schülervertrieder, an da wäerte mer nach emol decidéieren, decidéieren och, wéi et no der Fuesvakanz weidergeet, well mäin Optimismus hält sech do a Grenzen, datt mer mat där Normalitéit, wéi mer et bis elo haten, falls et sech confirméiert, datt déi nei Virusvarianten déi Aggressivitéit un den Dag leeën, wéi mer op Plazen, op e puer Plazen eréischt elo gesinn hunn, falls dat sech sollt generaliséieren, da wäerte mer sécherlech och zu neie sanitäre Mesurë musse kommen an zu neien Aschränkunge mussen no der Fuesent kommen. An dat wëlle mer bis spéitstens Enn nächster Woch decidéiert hunn. Spiert en duerfir ëm Äert Verständnis, Äert Verständnis, datt dës Decisioun esou stënterlech kënnt, esou onerwaart kënnt, op eemol vum Himmel gefall kënnt, wou een dach gemengt huet, no de Feierdeeg, no deem Lockdown hätte mer eng ganz entspaante Situatioun. Nun, déi Indizien, déi mer hunn, déi Chifferen, déi mer hunn, déi Situatiounen, déi mer kennen, weisen, datt mer dach momentan an enger Situatioun sinn, wou mer mussen Reagéieren. An Dir wësst, datt ech éischter d'Schoul en Dag méi laang wéilt ophalen, wéi se en Dag ze fréi zoumaachen. Mee mir hunn net all Informatiounen. Mee déi, déi mer hunn, déi guidéieren eis nu wierklech a Richtung vun dëser Decisioun. Wann de Virus sech ännert, Da mengen ech, mussen och mir eis upassen, da mussen d'Schoulen sech upassen, da mussen d'Betreiungsstrukturen sech upassen. An dat wëlle mer an den nächsten zwou Woche kucken an decidéieren an da kucken, wéi et no der Fuesvakanz weidergeet. Dir Dammen an Dir Hären, falls dozou Froe sinn, da géif ech Iech gären dorop äntwerten.